Nepell o Salem ger Llandeilo, mae fferm Croesnant. Dyma gartref Tegwyn a Gwenfil Evans a'i meibion Peter a Brian. Tra bod Peter yn teithio'r byd yn gweithio fel contractiwr, mae Brian yn gweithio adref ar y fferm deuluol.
Dy cyd dath yma 1926. Uh, dim godro o gwbl nôl prynu. A dyma o'n ein menyn. Bwrdd llaff yn dod wedyn, yn dechrau 30au, a nhw moyn llaff. A dechrau gwerthu llaff. Fel fi clywed nhw'n gweud, un siarn y dydd, a werth pint y dydd. A ti ci'n gweud, os gallwn ni gadw hyn lan, ddwn i'n oret. Thyn nhw'n mlaen i gadw 30 o dda, 40. A wedyn newidodd y ffasiwn i silage a self-feed a pethau fel ni. A wedyn wnaethon nhw lan i 40. Wedyn oedd 40 wedyn am ti 20 o flynyddau. A wedyn maen nhw wedi cynyddu bach dros gant fel maen nhw nawr. Felly, faint yn union ych chi yn godro ar hyn o bryd? Ni'n godro rown uh, 110 mae'r funud. Uh, Holstein Friesian, mwy British Friesian type, you know. So, ni'n mynd am da, well, dim da bach yn ôl, da cryf bod long, longer tivity yn fe a pethau fel ni. Chi'n yeah. eitha uchel lan yma hefyd, i chi? Oedden ni yn gwych am um, eitha uchel am ffarm godro ond mae'r porfa a pethe'n tyfu'n dda da ni so yn trio gael gymaint o llath allan o'r porfa rili de, na beth yw aim ni. Gan eich bod chi'n cynhyrchu llath o borfa, ydych chi'n trin y tir yn aredig yn aml yma? Ni yn aredig, y ca hyn yn enw hwn ei hunan, caeth ei aredig 1976. Ar ôl wneud y gwaith, yr hade'n tyfu, tyfodd y ca Yn wyn o fushrooms. Yn wyn!
Oedd y ffarmwr o'r banc yn estraw yn gweud bod y cael yn wyn. O, hwnna siwr o fod yn olygfa diddorol iawn. Wel, ond chi ffili cerdded ond dim sgyn ar ei penno, fel o'ch chi'n mynd mlaen. So, a, dyn ni, a dyn ni ddim wedi gweld mushroom y byth o ddarni. So dyna beth oedd ar y fwydlen am wythnosau de, fi'n siŵr. Wel,
ie, yeah, hollol. Mae da chi brecwas, cyn o a swper? All in one. Mae Gwenfil yn arweinydd y Clwb Ffermwyr Ifanc lleol ac yn adnabyddus am ei chyginio a'i dawn i wneud fagot ac yn cadw llygad ar drefn y fferm. Dw i ddim yn godro gymaint a o'n i'n arfer bod achos fi'n uh, nyrsio yn Glangwili. Fi yn godro pan mae dyddiau bant i fi, ond os, os dw i'n gweithio yn yr ysbyty, dw i ddim yn gwneud i byd gytre. Chi'n gygyddes dda iawn, wedi dysgu uh, cwpl o dîmau gyda Clwb Ffermwyr Ifanc, a hefyd yn coginio tipyn bach. Wel, mae'n rhywbeth fi yn cymryd lot o ddiddordeb ynddo fe. Fi wedi hoffi uh, Coginio erioed, a falle bod hwnna'n dod o mam, a wedi cael yn dysgu yn, uh, yn naturiol, mam a merch yn uh, coginio da gilydd. Ond chi hefyd yn cynnyrchu ffagots um, a gyda'r hen rasait a'r hen ffordd draddodiadol. Wel fi'n neud hwnnw pan ma'r yy... Mae'n rhywbeth tymhorol yy achos pan ma'r mochyn yn cael ei ladd neu ma' lot o foch ar ei lle fi'n llwyddo i neud peth ma' pawb yn hoffi fe a mae'n mynd lawr yn iawn.
Mae'r mab ifancaf, Peter, yn ymddiddori mewn periannau ac yn gweithio dramor ar ffermydd yn Awstralia ers pedair blynedd, ond heddiw mae nôl am gyfnod o wyliau. Beth yn union wyt ti'n neud allan yn Australia? Um, well, fi jyst wedi benni uh, ailhadu, nid, well, rhoi hadau mas nawr erbyn uh, y harvest nawr. Yn October bydd hwnna'n dechre. Yym ie. Caeau eitha fowr, lot fwy o size. Fi'n credu oedd e ca fwyaf three times the size y ffarm gytre fan hyn oedd e seven hundred acres.
700 erw! Ie, ie. Un ca wedyn? Ie, ie. Ond oedd e tractors bach fwy o size a machinery fwy o size na beth oedd gyda ni fan hyn ife. So na, oedd... T'mo' o un pen i'r ca' i'r ll- pen arall odd e'n gallu hala byti twenty minutes i fyn' lan a lawr. Ond odd e gyd yn auto steered a pethe fel 'a so lot o amser a lot o amser meddwl eniwe.
O ran ffermio allan yn o ran yr anifeiliaid odd e'n debyg neu'n wahanol iawn? Um, Wel, ys ddim lot o godro mas na, ond oedd uh, beef da ni a defed ar y ffarm. So, o'n i'n neud tyn bach gyda'r defed a cael y symud da yn biti'r ceie. So, um, bron i ddim yn fisio ar y tractor, ro'n nhw'n gweud, ewch chi helpu um, y boi arall oedd yn gweithio gyda'r da. A dde'n hala Trwy'r prynawn i symud o un car i'r car arall oedd... So... Oherwydd maint y car? Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Mae llaeth yn rhatach na dŵr bellach yn ein archfarchnadoedd ni, ac mae pris mae'r ffermwyr wedi derbyn am eu llaeth wedi bod yn isel iawn, ond mae yna lygedyn o obeth, gan fod pris llaeth ar y funud i'r ffermwyr yn dechrau codi. Ers i chi ddechrau godro, chi wedi gweld tipyn o newid ym mhrisiau y, y llath ac ati? O, fi wedi gweld lot, lot o waniaeth. Um, nes i mas o'r ysgol, o'n nhw rown 22 pence y litr o'n i, a wedyn blynydde ar ôl ni, a the lawr, lawr i 16 pence. Wel, ar y funud, mae, mae'n gwella. Ni'n cael rown 25 pence y litr nawr. Gobeithio bydd, bydd y prisiau'n codi, ai, so Maen nhw, maen nhw'n... Llen nhw'n dal ni'n rhagor, sbo, ond e, na, ni'n ni, ni, ni, ni gwapus ar funud, ydy.
Yn y gwadwyn blynyddoedd yn ôl, oedd llath mis Mai yn cwmpo deg hinog. A wedyn, mlaen, fel oedd yr haf yn mynd mlaen, a ni'n cael gwell llath, pris am y llath yn yr hydref. So, ni wedi mynd i lloiar da yn yr hadref i siwto'r dryden. Um, wedi rhyd yn dde, chi jyst yn gorfod wneud beth mae'n moyn. Fel yma bywyd, treffyd o mewn yn neud i weithio.